Aryeb jo myero ajoli i cawa ni wek ayab tam pa lwak ma gitye ka winyo wa i cawa ni wek guniang gin acoya ma ocobbe i kom Rwot wa Yecu Kricito. Ajoli ki mar madwong bwor Yecu Kricito. Pwoyo lutino pa Lubanga ma wutye ka winyo wa i wi lobo. Wuwinyo gin acoya ma kikwano ma wacci Yecu oyabo tam. An nino ducu ka atito lok bot jo mapol ma giwinyo lok pa Lubanga ma a ki i doga, parra tye acel ni mono en an atye ka lok-ki. Atye ka lok bot jo ma dong giyabo tamgi kit ma yam Yecu oyabo tam pa Lukwena wek guniang Ginacoya-ni, jo ma aloko kwedini kiyabo tamgi, ki bene ka pud peya kiyabo tamgi, Lok pa Lubanga ma bitito ni tika yabo tamgi? Pien ka atye ka lok bot jo ma pe giyabo tamgi, ki bene ka atye ka lok bot jo ma Lok pa Lubanga pe romo yabo tamgi, nyuto ni Acholi waco ni rom aroma ki ma itye ka gono cek ki odoo, itye ka pwodo cek ki odoo ci cek dok kii i komi aye, cek ka okii i komi in ma ipwodo cek ki odoo ni komi cako doko ngwer dong nongo ibalo kareni. Ento ka atyero lok bot jo ma giyabo tamgi, ki bot jo ma gimine bene wek Lubanga oyab tamgi, ci nyuto ni lok ma Lubanga oloko ni kicak tito lok me ngut ni a ki i Jerucalem kirum ki wi lobo duc kurom wi lobo ducu. Ena kong bed ni watye ka lok-ki, dong watye ka medone ameda. Te lokke ni, lok onongo dong oromo wi lobo ducu. Ena dong oo kene wa botwa kany-nyi. Lok-ki eni-ni kicako wa ki i Jerucalem, wa loka nam. Lok dong ongolo nam dong oo wa bota kany. Cen dong watye ka tito wa ki kit gum kany, nyo ni, Lok dong oramo wi lobo, ento dong watye ka medone ameda aye. Kite calo kombedo watye ka lok dong bene ki wi lobo kulu dong weng gin tye ka winyowa. Watye ka medone ameda. Pi man, in latin pa Lubanga, tim ber wek ibed dano ma Lubanga oywabo tammi wek iniang Ginacoya ma kicoyo. Wek kor apeny. ni Lubanga ocweyo polo ki lobo, otyeko cwecce o pi nino abicel. Ngo ma onongo dok orem ki bot Lubanga? ma omiyo Lubanga doki ocanne obin kede dok wa i ngom botwa kany, okel Wode me alanya. Koni wawinyo cuma, Lubanga okelogi me alanya wa i lobo kany wek kilanygi onong ngo murem, ngo murem ki bot Lubanga. ma onongo Lubanga pud peya ocweyo ki i lobo kany. Jami ducu Lubanga ocweyo. Jami ma waneno ki i dan polo dong pe tye gin mo ma orem ma myero Lubanga omed iye. Jami ma waneno ki i wi lobo kany dong pe tye gin mo ma orem ma myero dok Lubanga kumed dok ticce iye. Jo mukene ma Lubanga ocweyogi ma wan dano bene pud peya waneno ki wangwa tye ma oromo ma lugwe piny, luyeny piny. Lukwed piny gitye ka medde ameda ma Lubanga bene tye ka medo ryeko i wigi, ryeko ma gin tye ka tic kwede bene Lubanga aye tye ka miyone, wek gin gurot kor ticce. Dano tye ka roto kor tic pa Lubanga. Jo mukene dong guroto kor tic pa Lubanga wa piny i ngom, gin ma Lubanga oketo piny i ngom ma dano pe tye ka nenone. Dong kigolo kikelu woko wek okony tic ki dano wek gino mo pe gurem. Ngati mo pe giwacci an gin orem ki bota pien Lubanga pe ocweyo gin-ni. Ayenyo gin ni kwer onongo amito gin na kit man ento kobe dong anongo ni pe pien Lubanga pe ocweyo. Pe tye gin mo ma orem.

ki yamo aye. Hmm? Yamo aye dong watye ka tic kede. Te loko ni jami duto ma Lubanga ocweyogi ni ocweyo wek dano guroti ki dinogi gucak tic kede wek ngatto pe guwacci gino ma orem ki bote. Hmm. Gino ma pe orem ki bot Lubanga ma Lubanga ocweyo. Bene, gino mo pe orem ki i kom dano, i kom dano gino mo pe orem. Ma Lubanga dok ma dano dok romo koko ni an mere Lubanga pe ocweya maber pien gin onyo oremo ki bota. Ka gin mo ma dong orem meno dong peko ma tye i wi lobo aye otimi. Pien obilubo ka jami ma timo dano tye. Lubanga gire cweyo dano ki pete tero ki bere oweng. Dano twero bedo ki bere ki wange ki yitwe ki ngo. Ka gino mo orem ki i komi ma ineno ni dul komi mo orem meno wi lobo aye otimo. Pe Lubanga cwece pe orem arema ki bot Lubanga. Ngatte mubedo pe twero wacci Lameg kakany orem, pien Lubanga ocweya, ci aneno kakany onyona dok oremo, dok aneno pa ngeri gitye, nyo aneno pa kaka munyoo tye. Mege ma kicweyo, kodi kicweyo gik manok nok kono kicweyo, dong mere eno ma kimiyo Lubanga onene romi dong, oporo in dong. Oporo yin Rwode dong. Dong mito ni iti bene kede kom meno. Ma nyo Lubanga pe otimo bal mo i kom dano ma omyero en doki kubin doki ka cako medo ticce ameda doki. Ci wek awacci ngo mono? ma Lubanga oneno rem ki i kom dano. Pien kadi ka bed Lubanga ocweyo dano ki dul kome ki jami ducu ma tye iye ki jami ducu ma opong i wi lobo, ento en ki i kom dano kenyu Lubanga neno gin mo orem ma gin eno ma orem-mi pe orem pi cwecce aye ya ni en pe ecweyo acweya. Tye gin mo orem i kom dano kenyu ma tim pa dano aye oweko gin eno orem. Tim pa dano, kit dano, ki tim pa jo, tim pa Catan ma obino leyo tic ki dano i wi lobo. En eweko gin mo ni tye orem ma Lubanga tye ka neno ki i wi lobo ni gin mo ni orem. Omyero acita pong gin eno ni Lubanga pe mitte gino mo kurem ki i kom dano. Onongo pe mitte i gino mo orem pira. Ento ka orem, en tamo ni omyero icit ipong. Mumiyo, gin ma orem ki bot Lubanga en aye a pa dano ka dong otyeko kwo ki i wi lobo kany, pien kiyubo ni dano ka otyeko kwo ki i wi lobo kany, ka kwone oa, kwo ma en Lubanga aye omiyo i kom dano-ni, Lubanga mito kudok obote. Mito kudok obote. Pi man Lubanga tye ka nen ni jami murem i bote eni kwo pa dano me a ki i wi lobo me cito bote. Meno aye gin ma orem ki bot Lubanga ma pe me tur. Pingo weko kwo pa dano bedo ma orem ma pe cito bot Lubanga? Gin ma weko kwo pa dano bedo murem ma miyo kwo pa dano pe twero dok bot Lubanga, pien kwo pa dano pe leng. Lubanga pe mito gin ma pe leng. Pien lameto wa Catan macalo dong kibolo tye i wi lobo kany, en tye ki departiment, departiment ma mere, dog tic mapatpat ma en opoko ki dano, ma dano myero guti gin eni kilwongo nyinge ni bal. Ma en bal lelu ni, ka en omiyo bot dano mo no tiyo, dano dong doko lacilu, doko gin mucilu, doko gin macol, ma ka to dong onguko, dano dong pe cito bot Lubanga. Eh? Lengo aye orem ki bot, ki bot dano. Omiyo Lubanga onongo ni omyero ekel ngat ma yubo lengo, layub lengo pa dano omyero kong bed tye, wek ka dano mito cito bote, nongo kong kiyubo dong tye maleng. Ento obedo ayera en ma en ma lunyubo ki dong gicito i gang pargi ni lunyodo dwogo ma pe otum. Kor nen kor anyira ma kikelogi i nyom maleng i wedi. Nen kit ma kiyubogi kwede. Yubo ma ma ineno iwaci omyero kit ma dong iyubo kede dong pe ku loyo kede dong obed ki ker kumeno dong obed ki kwone kumeno. Nongo kiyubo ayuba, pe gimito kicwal kel ni cwanya ka ma bedo gin ayeta. Pien kaka ayeta, gin ma pe iyubo omiyo Lubanga onongo ni omyero icwal layub dano. okwany bal lok ki i kom dano. En gin omiyo iwaci lok me ngut kicak tito ne ki i Jerusalem ngut ma kelo wek ku bal wek dano ku wek bal dano ku poke ogin ki bal bal obed pat en obed pat dano pe obed wat gin ki bal.

Ka ngat a dong bedo ma orem, pene romo bedo ma irem ki i polo kuca. Bedo ma orem ki i polo kuca nongo lubo dong yiti ma pe iketo i winyo lok i cwinyi, bene pe iketo i winyo loki, bene pe iye i pokke ki bal, ci ibedo ma irem giri ki bot Lubanga. Dong ibedo ma irem. Pi man, Lubanga onongo ni omyero ecwal Jon Labatija, John the Baptist, wek obin ocak yubo kwo pa dano. Eyub kwo pa dano.

I kare ma dong kiyabo wange, kit acalo naka nino wek kiyabo tamme, kare ma dong kiyabo tam pa Jon, Jon dong ocako niang ni kara tye i dye bal, i bi lwak dano ma mon ma opong ki bal, co ma opong ki bal, awobe ki anyira ma opong ki bal, aromo bedo i dyegi dong kong. Bal oloko Jon odoko lapoya. Nino duca waco kuman ni bal aye oloko Jon odoko ngo? Odoko lapoya. Ci Jon oringo ocito i dye tim ka ocako dong oduro. Ka dano ocako mol orubo ocito bote i dye tim. Ka wucako tito lok ni oballeo, olangeo, onguti, olokke, pien Ker me polo dong ngo? Onyiko cok. Wungutu ye balwu ki batijawu wek olonye obed maleng, Jon ocoyo. Askari me lweny i kom bal i dye tim ocito i dye tim, oyabo training wing i dye tim me dog kulu ka ma obedo ka pwonyo iye jo ma myero gin gulweny ki bal. Ka obino ocako turo lweny i kom bal ma onongo omako kabaka otweyo i mabuc. Kabaka onongo tye i mabuc Kerode, Baal otweyo ni king ci dong oturo lweny i kom Baal. Ka gilwenyo i kom Baal ma i komi, kong kititi gin ma in itye ka timone wek inge ni gin ma atye ka timone-ni Baal. Ka dong gititi niang, in ikomi aye icako lweny ki Baal ma i komi-ni.

Omiyo Jon oto i wang mony, oto oto co, mono acwele lwodi oto oto co. Pien dano muto i wang lweny ma ocelo muduku ka celo muduku kono lwenyo ki tong kono lwenyo ki ngo ni o ka oto i wang lweny ma pe oloko ngeye acwele wanyi oto oto co. Pe man oteka Jon oto macalo oteka ma Lubanga ooro ka yubo gin ma orem ka yubo lengo pa dano. Ci Jon ocito ki mere. Ka Yecu onyette i dye bar, ci Yecu ocako dog mere me lweny me jer ki bal me cito anyim anyim. Me cito anyim anyim. Pe odok withdraw. Yecu pe odok withdraw. Pe odok ki ngeye. Oto anyim bene oto oto coo. Jono kati ki dwan ma onongo peke i wi lobo. Dwan ma onongo peke i wi lobo. Dwan ma orem ki i wi lobo, ma Lubanga oneno ni orem ki i wi lobo, ma weko dano pe romo yubbe, en aye dwan me ngut. Jono kati ki dwan mapat. ma mono lwongo ni unique voice, voice of repentance and forgiveness of sin. Dwan ma onongo peke i Jerucalem, dwan ma onongo peke bot ajwaki ludito ma gin tye i Jerucalem, peke bot lucecedor ducu ma gitye i Jerucalem, dwan-ni onongo peke bot luco cik, lawyers, madongo, Ma gire itye ka gwoko cik pa Lubanga, dwone onongo peke. Meno dwon ma Lubanga tye otero yite ki i polo onongo ni dwon ma orem ma peke bot luticce ma tye i wi lobo. Omiyo calo dwon eni-ni bot Jon, wa i Jon cwal dwon-ni i wi lobo. Jon okelo dwon-ni i wi lobo. Yecu oleyo dwon-ni ki i kor Jon. Ki i ngeye Petero gi oleyo dwon-ni.

Pat ki jiri ma giyenyo ki lonyo, jiri me ngut, pat ki jiri me prosperity, pat ki jiri ma giyenyo ki mutoka pajero, ki mutoka madongo, ki dollars, lim madongo, ki bot uh, donors. Ngato mo ma twero miyo donas pi pi pi pi pi dwan me jer ma gingut pe me i wi lobo, ento Lubanga aye miyo. Ka Lubanga oye ni dwan ni eni ni amito kucit ka ka mo ni, Lubanga aye prosperity ki ka mo ni ci cwalo wa ci cwal da dwan ni ka munyo. Meno gin ma Lubanga tiyo enno, ento pat ki ngatti mo ma en aye doki, pat ki ngatti mo ma en aye doki wacci atit ji weki ki kel lony. Ngatti mo owek wacci ne ni dano pa Lubanga pe twero bedo lacan. Eh? Awinyo jir pa jubu kene wacci dano pa Lubanga ka dong Lubanga omaki in pe itwero bedo lacan. Ki leg wek ilonyo. Bin wek gileg wek ilonyo. Ento amito awacci ni, i kare ma Lajaro bino lacan-ni, onongo Lajaro pe dano pa Lubanga? Lajaro pe dano pa Lubanga? Apoloni onyo lalonyo mo olony mutyer woko ma nywaro Lajaro calo ogwok-ki, onongo lawor Lubanga? Lonyo bedo bot ngatto mo keken. I wor Lubanga, teke kimiyi lonyo, nongo dong kimiyi. Kadi ka in i wor Lubanga, ka kimini can, nongo dong kimini. Pien can bene tye pi timo interview bot lulonyo. Lajar obedo obedo obedo subject ma kibedo ka timo ki interview i kom lalonyo, wek kinen ki lalonyo ka lonyone-ni tye me tino tic pa Lubanga. Obedo ka nywaro Lajar anywara. Omiyo onongo ngolo kop ma mere muromo. Pi man bene lulonyo ducu ma gitye i wi lobo-ni kiminigi lonyo wek lucan bene obed tye i wi lobo kenyo. Jo ma piny oloyogi bene obed tye i wi lobo kenyo wek kinen ki wun lucan ma wulonyo tye-ni. Wun lulonyo ma wulonyo. Oromo konyo lucan ka peke wutye i interview, wubipoto interview marac adada. Pol jo ma gupoto interview pa Lubanga dwong ata ma ginyalo lucan angala, giyeto lucan ayeta. Meno gin ma Lubanga mito, meno dwan ma pe nonge i wi lobo. Pe bedo ni cwalo latit dyere me ngut ne omyero okub tit pa tango pe cango bal pa dano ma nongo tango madit, wek bal oa ki i kom labal, bal oa ki i kom lakwele, mer oa ki i kom lamero, kwo oa ki i kom lakwo, lanek oa ki i kom lanek, twon tango madit makato wa langolo me a malo. Pien ni. Iromo teyo tau langolo a malo, ento nongo pe icito kwede i kwo, pien pe ingut. Pe ingut. Pi man, Lubanga wacci dano myero guye lok me ngut. Dano myero guye lok me Munu. Ka iwinyo lok me pokke ki bal, bal dong pe kiwaco pire awaca. Bal kadi ka bed jo ma bene pe ginge mere Lubanga, tek ingeto mo otimo bal, dano ducu wa ingeto otimo bal, ngeto otimo bal. Ngeto tyeng balo, ngeto tyeng balo ma i kin gang kuca kobedo ni in inongo i kin gang kuca dano tye ki kot bot en ci wan bot langol kop bot anga gi ni ngeto timo bal, ngeto timo bal dano ngeyo gin ma gilwongo ni bal. omyero ipokke kwede wek inguti iao ki iye. Meno gin ma Lubanga mito enno. Meno awac boti ni polo rye-ni ma dano orem ki iye-ni, kwo pa dano orem ki iye ma pe tye ka cito bot Lubanga-ni, polone enini Kimito jo maleng aye ocit i iye. Kimito jo ma opore. Pore dano cako Dano pe cito cako pore ki i polo. Pe pore in ibedo dano mupore nongo iweko bal. Bal pe giweko ki i polo. Pe kong icito ki bal ni nya nya nya wa icito kene lingang bot Lubanga kuca yaka dong icako weko bal. Pe bal pe giweko ki i polo. Bal kiweko ki i wi lobo kany. yako icito i polo. Pien polo pe obedo cok gari. Polo pe obedo cok gari. Polo pe obedo laora kulu. Laora kulu aye ka piny do oryeny ma oro oryeny matek. Ka oo i kare ma kot dong opoto, kot moni gilwongo ni kot ogwar yugi, kot ogwar cet ma gwaro kit gai kwai jami ducu ni weng ki i wi ngom pien ni nongo pud lyeko wang ma ki lalele peke, ci lalele gwaro ki jami ducwal i kulu, ci gilwongo ni man kot ogwar cet aye ocwe opo ora, pi man polo pe gwaro yugi. pe gwaro cet ma i wi lobo pien bal aye cet ma tye i wi lobo mm. bal aye cet ma lubanga tye ka neno ma opong pure o pure i wi lobo mm, mm. ma doki tic pa polo aye pe me gwaro gin cet eni me cwalone kunu Pyel cet ma gilwongo ni bal-li kiryemo ki lapyel cet ma gilwongo ni Catan aryema ki i polo, nyo dong ocako pyelo o i polo. Ci kiryemo en, kikelo en piny kany, ci ocako pyelo cet doko mapol ata i kom dano dong. opyelo cit i kwo pa dano, ma en kwo pa dano ma cit dong oromo twatwal-li, kwo mo ma a ma cito bot Lubanga, ma pe lonyo, kwo ma pe ongut, dong peke. Meno gin ma in latin pa Lubanga ma itye i wi lobo, ma inge ni kwo ma i wi lobo-ni giko ka miro gik, ikemo yo kwene, kabedo tye aryo keken. Ka pwonyo gigi, myero gumak yuka piny ka ito wa ki cet pa Catan ma kilwongo ni bal i komi. Ka ilonyo kwoni ma ingut, iweko bal, ka ito, myero kwoni okem bot Lubanga. Tye kabedo aryo keken ma wan watye ka kurone.

Waco Lubanga ni oket timone i kabedo me kudi en i tito ngatti enoni i lok me ngut. Ka onguti, ci nongo dong iwaco Lubanga ni ket timone i kabedo me kudi. Pien onguto dong. Lubanga Dano ma piny oloyo, ma lacona oloyo. Nyo ducu awayi dano ma lacona oloyo, ma pe ngeyo ocona, ka ocito i di bar, bedo mere ni bang, bang, bang i kin awobe kulu wa nyako mo pe bene mito. Eh? En akit jal eno ni, ka yan dong in iye imiti dako, Yeye dok imit ni dako oyak onyom. Tye ngat mo ma mit weri dako? Hmm? Ni an amit ki dako ni eni. In dako ni an amit ki lacore eni. Timme. Pe timme. Wanga yeye ingamo dogi bot dako. Yaka dako yeye. Eh? Ni kadi ka lacwaro oloyo ma dong jo mukene gire wayogi aye dong mito dako mito dong dilo ni ye ya ye ya ce ka oye ce dong icoko ki cwali ento polo ngat amito weri pe pe tye ngat mo ma mito weri polo Nya an amito i polo, in latinna, kadi latinni pe ibimito polo ni wucit i polo, pe ibimito polo. Lubanga pe jolo, Lubanga pe ye. Pi man, Lubanga wacci wan ducu ma watye i wi lobo kany-ni, wabed jo ma gitito lok me ngute i kanica acel acel omyero dano gunge ngut kanica duc teki ka ma kiworo iye lubanga omyero dano gunge ngut teki ngut peke i kanica ni enoni ma kitito mere gin mo mukene aye dano oketo cwinygi iye ngut peke i kanica ni enoni dano maleng peke i kanica meno ni ka nyonya nini ni ocok gari ka nyonya nini ocok yugi ma yugi ma cwer mono gicwalo ki ka piny aye pien ka piny aye lung ka ma yugi ducu cito iye polo pe obedo lung polo dok obedo terri aye ka ma yugi pe twero cito iye Pi man, adita ma kitito kit lok mukene mapat ki ngut, pol kare wawacci meno eno ni obedo projek mo ma Catan aye oyubo. Mono projek ma Catan oyubo ci dano bino cokke dure iye kenyo, pi mito ginno mo tye kenyo noya, ka ma dano cokke iye ginno tye kenyo ma dano mito. I kaniga pa Lubanga, gin ma dano mito iye en aye bedo leng. Bedo leng, dano mito kwo ma pe tum aye. Meno aye gin ma coko dano i kanisa. Kadi ka bedi pako pak, Lubanga mito ipak pak ma ileng aye. Myero ibed maleng, ipakki ni, Bed dano maleng i pakke. Kadi ka ilego lega, kodi ilego lega me bako dog, kodi ilego lega me overnight, kodi ilego lega me ngo, bed dano maleng ci legani kiwinyo. Ento ka pe ileng, legani Lubanga pe obiwinyo matwal. I balo kareni. meno yub ma meri in dano aye aye nongo iyubo pe yub pa Lubanga pe man omiyo lutino pa Lubanga Ginacoya wacciwa i Luka curane apar wiye adek tyenge wakwano ki iye acel.

iye botgi ni, Wutamo ni Lugalilaya meno gin lubalo makato Lugalilaya mukene ducu ma omiyo guneno can kit meno-ni? Atito botwu ni pe. Ento ka pe wungut, ci wun ducu wubito kit meno. Onyo jo apar wiye aboro meno ma yam ot ma wiye bor opoto i komgi onekogi i Cilam? Wutamo ni gin onongo gutimo bal makato jo mukene ducu ma bedo i Jerucalem? Atito botwu ni pe! Ento ka pe wungut, ci wun ducu wubito kit meno. Ginacweyo owaco wa, meno dwan ma Rwot Yecu kikome olo. ki kom ngut gin okelo Yecu i wi lobo kany wek dano ongut ya. Pe gin okene, pe wek dano gunong lony, pe wek dano guti tango. Tango i wi lobo me jo mukene mako wa twol dwal i ngutgi. Mano tango. Eh, jo mukene mwodi wa lyeri ni ram ram munyo ma yin bene ineno. Me nuteno, jo kwanyo lori ma ocek ma otwak mwolo lirum rwom ma in dano ineno. Me nuteno, tango onya i wi lobo madwong ata. Ka dong pe tango, Yecu pe bino ingo. Tango onongo dong tye i wi lobo mulony. Ka dong pe lonyo, Yecu pe bino ingo. Dok nia weny Lubanga oketo lobo ki jami ma iye ki lonyone weny ka yenyone dong ngaye angaya ci dong ibed lacan. Pe dok iwacci icito ka yenyo lonyo, pien Yecu obino wek dano gulonyo liweng, aa, wek meno gubedi. Yecu owacci, Ka pe wungut, wun ducu wubi-to kumeno. Pien gin oweko wa ni wubi-to kumeno ni, jo-ni ca oto kumeno pe gungut. Jo-ni owato wume wigi, kitito-gi lok me ngut, gin pe guye, owato mere ineko-gi ma pe gungut. Jo mogo ni bedo ma girubo remogi ki gityegi ni kabaka langwal kop omyero ginekogi ma gin pe gungut. Pi man Lubanga miti gino mo keken ma timme i komi kutimme i komi kunguki ma ingut. Jo mukene wi poto ki mutoka to tye nino na loko-ni jo mukene poto ki pikipiki to ento poti ito ma nongo ingut ka pe inguti ci ibito kwede kumeno. Jo mukene obiwango ki i te, jo mukene obito ki i ot yat tin, jo mukene obito ki i kin pacci. Tinni kitye ka yiko lwak lyel madwong ata. Lyel pa jo maber nongo pe gungut. In bene ibito kumeno ma pe ingut. Ka pe inguto ibito kumeno do nguki ma pe ya ingut. Meno aye ciko pa Rwotwa Yecu. Wabiwinyo caden macel cel. Lok ma omoko tye kany i Bicop ma pol ocoyo waraga bot Themceo cworne aryo, Themceo me aryo cwor aryo. Ceng apar bungwen waco ni, En oguti me ot ma Lubanga oketo dong tye, ma ocung woko matek liking, ma bene tye ki coc man i kome ni, Rwot ngeyo jo ma gin jongene kikome, dok ni dano acel acel ma lwongo nying Rwot myero opokke woko ki bal. Wa Rwot ngeyo jo ma mere kikome. Kadi ka wun wupong i kanija ma oloko aloka, bene tye kanija mogo ma dano opong iye ma ca me lega kipoko apoka. Jo ma mono odiko con tye, kiologi aola, kiolo aola calo Calo pul ma iwa i man dong otwo, dong oolo. Jo ma bino ca angwen dok bino pong, jo ma bino ca abicel dok bino pong, jo ma bino ca otyeno dok bino pong, jo ma lengo ki leb more dok bino pong, dok leb mapat pat pat pat. Ento ginacoya iwa ni, i kin jo ma gipong ma moli lulu lulu-ni, Lubanga ngeyo jo ma mere. Jo ma mere kikome gitye i dyegi kenyo, ka tye Lubanga ngeyo, ka pe bene Lubanga wacci, Is, ma gure jona ma opeke kanyo, pien Giracoyo wacci, Ngat ma meka Lubanga kikome pokeo ki bal, pokeo ki bal, kingi bedo pokeo, wat bedo pe i kingi ki bal. Meno jo ma meka Lubanga. Lubanga ngeyo jone ki leyo ma i kwo ma i cwinygi, ki bal ma pe i komgi, en kwano ni man mega ca, man mega ca, man mega ca, i wi lobo neni oko ducu ni weng, ginacoyo wa ni u, jo pa Lubanga gibiryeny macalo lakalatwe, ki i wi lobo en ma wan watye iye-ni weng-ngi, Lubanga neno jone

Lubanga ngeyo lutinone, pien lutinone ryeny, nongo bal pe i komgi, pien bal umu dano, bal tye tipo, bal tye pol, pol ka dong oumo latwer pe nen. Ci ka imite pe inen ki i wang Lubanga, tim bal ci pe inen. Ka imito inen i wang Lubanga, wek bal ci imeny piny i wang Lubanga.

Dok en, wek latic pa Lubanga omok caden macek cek ki lok me ngom. Lutwa, an a caden me lok ma kititogi. Amito awac botwu lutwa ni Yecu laro dano ada. An ma inena enini, Reverend Ken odong kara. Abedo latin laco mo ma onongo odongo ma nen mwonya i karena. Ento onongo nyinga tye i rekod ma giloke maber i kin gang ni latin pa ngede kite ber. Ento bal ma onongo tye okanne i kwona ngat mo ma ngeyo pe. Dok bene onongo abedo ngat ma kipwonyo ki nge maber. An onongo atye i dini me Katolic. Hmm? Abedo president me Crusader mwaka mapol. Ma atam ni an dong aye dong dano maber adada. Ibanjil awero awera ki wiya. Jami ma i otta onongo pole jami me ngo ma anongogi ni wok ki i mission keken. Pi bedo dano ma kwiri i ngeyo lok me ngo? Ibanjil. Ento apwonya angeya angeya En pe oloko kwona. Gin ma onongo an atimogi ma mamana pe ngeyo, babana pe ngeyo, luwota bene pe ngeyo, en etim me abo. Ma ki bot jo mapol i wi lobo kome pe calo bal. Dano dodo mon adodo i wi wedi. Dano dodo mon adodo i wi wedi. An onongo ngat acel ma lacwak mon. Ento pwony ma idogo onongo tye mere ma kwiri, ma pe iwanyo gin mo marac iye. Ento bal ma onongo oloya, ma onongo otera i ka piny, en aye bal me abor. Bal me abor dano timo i dyewor. I dye ceng inongo in itye mere maleng, ento ki bot Lubanga dyewor pe.

ma jo mukene pud tye ka timone wa i kare-ni. Ci linge eno nono, an atwero timo ki gin madit pi kara enoni. Ento pi bedo ngat ma pe olokke, ma pe ngeyo ber pa Lubanga, abalo lima enoni woko nono labongo itimo gin mo. Pe eno keken. Amito awac kuman ni Yecu laro dano ada. An onongo angeyo Evanjili angeya macalo ngat ma opwonnye ma akwano akwana. Ento kwona onongo pe olokke ma ngeyo ni bal eni an atimo, bal eni an atimo myero anguti. Gin onongo angeyo mere ni ka atimo bal A Ka nino mogo madongo tye, wacito mere ci i gungo ka nget padi. Weki padi otim ngo? Kuleg piri wek balli moni-ni kuwekke. Eh? Ci giwaco ni cer ki leg murem ariya wang adi? Wang adek, leg leg kun. Tika dong atimo en dong otume wek an, an dong ngo? Balla dong peke. Ento. I kare ma an awinyo lok me larre onongo adeg moro kole ma pe me tuko tuko. Onongo an en adeg moro kole ma pe me tuko tuko. Pien giwaco ni jo moni ma dang ani meno aye lunemi ma lugoppa. Meno aye lunemi ma lugoppa pe ocit botgi. Ci an kikoma leba en oyeto moro kole matek. Ento ingeyo gin ma Lubanga timo ka in idanne? An onongo kwon amaro tic pa Lubanga matek. Ento onongo lain ma pe kiyabo tamma onongo bene pe angeyo. Ento i kare mo ma dong kiyabo tamma, Ngo oweko in dong ilarre? gin ma okelo alarre en nino mo acel ma wan wacito i lok alara mo me ket keny.

Ucan ma wan ongeyo ma waneno ki wangwa ni moro kwede donge oto. An ka lok obino i wiya acel keken ni an ka Jon oryemo cen ocan ni ci Jon ni Yecu oorogi ci an alarre. En lokke bene eno keken. Ngat mo mutweyo jiri pe. Pi ngeyo evanjeli ma angeyo ni Yecu ooro lupwonye kare aryo ni i nyinga guryemo cen, i nyinga guleyo i kom lutwo gibicango. En jiri eno aye bino i wiya. Awee ni ka jo ryemo cen ocanne ci jo Yecu oorogi. Lokke bene Yecu omaka mere kumeno. Ci bene jone gucito, kare ma gucito, wacito nongo ocan, an dong abino pe dong acamo gangwa, a- pien gang ocan ki kingolo loka kulu. An akato akata ki gang kimiya dek wek ape pe acamo. Myero ci nen gin ma moro kole timo. Ci ka wao kunnu, ladit ca bene okwero ni moro kole en pe elwongogi, en elwongo ajwaka aye. Ento ajwaka onongo dong aryo ma bene gumito to, ongayogi. Man onongo dong ajwaka me adekke. Ci giweko ajwaka ur ma caa apar acel peya oromo. Ci i kare ma ajwaka dong ogalleo, moro kole bene dong iwek gin pe guti, en pe elwongogi. Ci cen ocan dong oero i caa-nu, dano ducu dong ongwec.

ki co angwen an dong abedo ka paro wai man co ni ringo liwiny atyeno anyira aye dong obito ci gine dong otimme i kare ma joni dong ocom i lain gi bino me cito ka kemme gucan ocan ocito i di lum ocoko kidi ma pol ata okelo duru kuro joni ca ma joni dong bino ocan omoo ki ngwec ki kany wok ki di pama ne in ineno kita pama munyak gwir kede tingo odoo ki tam ma agwele ma yam awobe me Acholi timo con. In dong inen, jono ngak ki dye pam ma gukemme gucan wan dong ni aya, aya, aya. Ci anen mere en lawigi Wilson Bwojok owaco ni Catan cung i nying Yecu, teko ni otiko tung, wacunge ki tek me rem pa Yecu Kricito. Ocan ocung calo kimako amaka. Wan an awaco ni a!

Tic pa injili ma angeyo ni Yecu ooro jo-ni, pien tye pe tye cwero mo ma romo loyo jok ka pe Yecu tye ki jo-ni. Meno aye gin nokelle larre. Ento i kare nongo lok pa Lubanga otye oyabbe i wiya ni bayi. Wanga otye oyabbe ni angeyo ni kara an atye ki bal i kwona. Meno aye ka ma oweko an angeyo ni an kara-nu dano marac adada. Meno kare ma dong angeyo bene ni lok pa Lubanga. ma dong itito wa lwit bene onongo atye kede i koma kare ma acel ki cukul kimina lwit akwo i pyera kany i kare ma dong alarre ma dong gitito lok me lar pa Kricito me poke ki bal awinyo ka Lubanga wacce ni nen lwit-ti i pyeri Aa ma koma weng myel amyela, acito acudu lwit ki i pyera, abolo i coron awaco ni, Ming! I nying Won ki Wod ki Cwiny Maleng. Awiny koma ka dok liyo. Nicakke wa i mwaka pyeraboro wiye acel ma an alarre, anongo magoba me Lok pa Lubanga mapol ata muyubo kwona. Dok bene gangwa ma onongo Catan loyo ma onongo polle jami tic me dyedyatte kene tye i gangwa. Tic me woro jo aye tye i gangwa. Alwenyo kwede tero ket weng. Waloko gangwa odoko gang ma kiworo iye Lubanga. An acaden me lokke eni. Rwot omiwa gomo. Ka iyabo tammi. Lubanga donyo i kwoni ci kelo alokaloka, jami mapol in ibinenogi. Rwot omiwu go mapwoya. Pwoyo Lacaden, kop ki moko i caden. Lubanga owaco ni kop ki ngolo ki caden acel nyo aryo. Ci itimi wakwanyo caden acel ma romo mere i ngolo kopo. Eni iromo ngolo kopo pien caden mogo mukene twero medo lok atir, ci langol kop twero waco ni lok olonyo ngeye. Pi man, la caden omiyo caden ma ngolo kop loyo ngat adek ngut. Caden eni ngolo kop i wi aye. In ma itye ngute, caden ngolo kop-pi. Nanga ni owacci, Yecu owacci, Yecu oyabo wanggi, oyabo tamgi wek gin guniang ginacoya. Ladit eni ni Onongo ngeyo Ginacoya ki nyege ki kore kore kit a en waco ni, ento pe giyabo tamme. Gin ma yabo tam pa dano en gin omiyo nino ducu caden pire tek i wani. Pien caden yabo tam pa dano, ki bene gin ma Lubanga timo yabo tam pa dano. Lubanga oyabo tam pa ladit-ti I neno gin anena ma dong oneno ki wange, naka ni awacci, Yecu bino, en kikome tiyo tango ne ma mere, ma pepa, pepa jok. Ci otiyo tango ki dyemo ceng ki i kom eh, lapoya, oto yabo tam pa Reverend Ken-o, ci otuka ki lare col. Wawinyo Ka in miyo caden wacci i kare ma jo-ni dong oneno ni mony dong tye, jo-ni kong gin gumanne o, gucito pigi kengi, gucito ka rukke ki rukke nining? Mony ka myero ocito ka lweny, gin gicito kwanyo kom bat keto.

nyo gin ma in aye iloko, iloko kong ki dogi ikwero i nyim Lubanga ni atimo bal. Lonya ki remoni, ci Lubanga onyo remone i komi dong idoko maleng. Dano ma pe olonye ki remo pa Yecu, dano mere woto munero. Pi remo pa Yecu en aye cut. pa luwot i kwo ma pe tum, cut, onyo gomas, onyo kit ruk me deyo mo keken, kita dano ruke kede, mon ruke ki deyogi, co ruke ki deyogi, remo pa Yecu Kricito en aye ruk me deyo ma dano cito kede i kwo. Tekke pe iruke ki remo pa Yecu, pe ilonye, pe ingut, in mere itye ludok ki wang Lubanga, wang Lubanga mere aye tye munero mo ata. Wagiwu lokwa lutino pa Lubanga ma wuwinyowa ki i wi lobo, Lubanga omini wu gum ka wuwinyo lokke, atikane kumini wu gum ka wubitiyo kwede. Wawinyo lokki kun moko caden. Wan i eni ducu watye ki caden ma orumo wa dyere a i Lubanga makwo, ma omiyo wamako yo man matek. Ento pud wabako dogwa boti Lubanga pien watye ki lakwowa Catan ma wire i dyewa calo labwor ma kec neko. Wabako dogwa boti ni kare ducu kumeno aye Lubanga makwo, irukwa ki tekmeri madwong, iminiwa kwot ki tong mabeco Wek walweny ki lakworwa Catan waloo. Watye ka kuro nino ma Wode Yecu Kricito bidwogo i wi lobo pi wangeyo Lubanga, wek kare ducu wabed ma cwinywa leng, wek kare ducu wabed ma lokki opong i iwa kun pong wiye pyete, ci wek nino ma Wode Yecu Kricito bidwogo i wi lobo kany onong ni cwinywa tye tung bote, wek ocwalwa ka cito ka bedo bot i polo, wakok bene Lubanga pi wi lobo kulu. ma koni larac Catan tye ka wire iye ma kato wa kelo two man ma koni kilwongo nyinge ni korona, nying me peke ni Covid 19. Lubanga ma twero ducu ye ikwany two man o ki i wi lobo kun itimiwa weng kica, ai Lubanga. Tim kica ki wi lobo Lubanga makun. Ye ikwany two man wek wi lobo dugi obed kakare kit ma cen giwire ento ma kato ducu myero imi botgi mar, pien mar pire tek, ai Lubanga makwo. Kadi ka lobo bedo ce kingi tiyo adagadaga, ci ducu liweng nongo ducu weng kit ma nano nongo wawinyo latit lok owaco ni nongo kitye ka goyo cet kudo Lubangawa in pe ikeco gino mo keken ma wan waloko iye boti ipong ki timo kica dong itimiwa kica gin ducu nyo kany ma waloko ma pe oketo dit ki deyo i komi timiwa iye kica ki tamwa bene ducu weng ma ogom timiwa iye kica walego magi ducu i nying Yecu Kricito Rwotwa Amen. Wamiyo deyo bot Lubanga.